I ni ar B Roads Ceredigion heddi. Trad lawr ar y sbarding gyda Rich fel arfer, a fflat i'r mat yng Ngwlad yr Alis. A ni'n anelu am dafarn bach go sbesial. Ie, dwi 'di cyrraedd Llanfihangel y Creuddyn, a dyma chi dafarn y mis, y Farmers. Ie, croeso cynnes iawn gyda'r locals. Shwmae de? Caitlin a Lewis sy'n rhedeg y dafarn erbyn hyn, a dros y blynyddoedd diwetha, mae tipyn o waith 'di neud i drawsnewid y lle. Pum mlynedd yn ôl, yym, fe oedd tân difrifol iawn 'ma a wedyn yym ma' Caitlin a Lewis wedi gweitho'n galed iawn i ail adeiladu'r dafarn a ga'l e nôl i lle ma' fe nawr. Wel Elen, Pen Cwm, hwn yw'r local yn Llanfihangel y Creuddyn, shwt ma'r dafarn 'ma i ddechre? O, s- sim un fel 'on, Nigel, t'bod, ma' ma' pawb yn nabod ei gilydd, 'yn ni'n cwrdd, ma'r gymdeithas yn cwrdd 'ma, ma'r pentre'n bwysig, I ni taro mewn os oes rhywbeth ddim yn gweithio, os ti 'di colli wilber neu rhywbeth fel 'na, ni'n dod miwn man 'yn, 'yn ni'n ca'l sgwrsie, mae'n ardal sydd yn dibynnu lot ar y lle 'ma, t'bod? Os oes faint ti 'di bod yn gweithio fan 'yn? Fi 'di gweithio 'ma ers cwpwl o flynyddo- blynydde nawr yy ma' siŵr tua tair, peder blwyddyn 'di bod. O mae'n lle Croesawgar iawn ma' ma'... Fi'n myn' yn brysur 'ma ar penwthnos yfe? Ydi ydi. Mae mwy busy ar y dy' Sul mwy na dim. Ie. Ar cyn y dy' Sul a pethe. Lot o fwyd ma' enw da 'da'r lle am y bwyd. Oes oes oes ma' pobol yn dod o bell 'ma. Ma' rwbeth 'di tynnu'n llygad i fyn 'yn achos pan ti ddim yn... Fi? ...cyfrifol ie heblaw amdanat ti pan ti ddim yn gwitho yn y byd teledu ma' hobi bach newydd 'da ti fi'n gwel'. Ma' 'na griw o ffermwyr un yn ardal Llanfihangel a wedyn Pisgah sy'n nes ucha i ni t'mo? A criw bach o ffermwyr, cwpwl o flynydde nôl nawr, yn penderfynu bod yr holl ofalyn 'ma myn' nw wastraff ag o'n i isie creu seidr, reit? Felly myn' ati, dysgu a creu seidr pisca chi. Criw wedi bod wrthi, a fe fuon ni yn cynyrchu t'mo' seidr sych gyda yym swigod, ond nawr ma' gyda ni un melys. 'Yn ni'n casglu'r fale 'yn unen, 'yn ni'n Sgyn nhw, yn ni'n cael y diod i ni'n neud pob peth, ti'n gwbo. Nes ni trial hwn. Iechyd da nawr. Iechyd da. Mae'n ffein fyd. A mae'n ffein? Mae fe'n gret dychan. Mae'n lyfli. Pa mor bwysig yw e i gael tafarn mor safonol o hyn mewn pentre mor fach? Wel, mae'n bwysig iawn. Sdim neuadd da ni, so mae cyfarfodydd a unrhyw um, adloniant a pethau yn cael ei gynnal yma. A heno, sing-song bach da fi. Ac mae'r hen ffefrynnau Wastad yn mynd lawr yn dda. Canu Mae Caneuon Canu Gwlad i chi Mynd fel o nawr Lorries Mas a Bois a Jay-Z. Wel Rich, ar ôl rhoi lifft i fi gynne, diolch gyda llaw, mae'r whiplash yn cico mewn nawr, ond yy o'n i'n gweld bod logo'r Farmers ar bonnet y car, gweutho fi pam nawr. Digon ffodus bod nhw yy fodlon yy nodd i fi wneud Rali Ceredigion dwy flynedd dwetha. So ma'r holl Guinness fi'n yfed ma' nw'n gweld bo' nw'n neud profit mas o fi. Ma' nw'n talu ti mewn stowt yfe? Ie. A 'ych chi gyd bois yn ran o'r tîm darts. Wyn wyt ti hefyd yn chware darts ers faint? Ie chware ers forty years siŵr o fod. Yfe? Ydw. Dylan fan 'yn ti yw capten y tîm pa fath o bethe ma' capten tîm darts yn gor'o' neud yn Llanfihangel y Creuddyn? Tria cael pawb i ateb yn cael soto tîm a byddech yn... O ie, os oedd rhai ddim yn troi lan yr accents ma, maen nhw ma heno achos mae'r cameras ma ond... Troi lan yn hwyr rhaid. O ife? Ok, Ross, ers faint ti wedi bod yn chwarae? Wel, dechreuon ni'r yy second team blwyddyn dwetha, so hwn yw'r ail blwyddyn i ni'n cael go arnyn nawr. Wel, iechyd da i'r Farmers bois! Good thing, a phob hwyl, tidy da. Dyna be maen nhw'n dweud, ife? Ie.